Hemmäňize salam dostlar gowy mezelenip janyňyz sagmy bu günki PUBG Mobile wideomyza hoş geldiňiz sapa getirdiňiz bu günki wideonyň sponsory Şirmamet Gylyjewdir ýigitler 325 UC sowgadymyz bardyr kontentimiz ady ýazyşy ýazyşy ýaly baýaky üýtgedendiris Flare Gunjyk şu wagtlykça Flare Gunjykdyr Flare Gundan alan aružalaryňyz bilen adamlary öldüriň öldürmeň tapawudy ýok maňa bildirýän ýeri ýok hiç hili başga zatlar ýok Broň Kask bar Şlem bar Şlem itam Kask diýmek Benzin bar, jan bar, energiýa bar, sumkaňyz bar we diňe flairgan bardyr. Başga oružalar ýokdur. Skop-mukop hiç zat ýok. Efirimize hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Şu wagt efirde biz ýigitler. Tak, ýedinji gün, sagat on, Türkiýäň sadynyň ony-da. Sponsorymyz Şirmammet Gylyjowdyr ýigitler. Siz hem şulara gatnaşmak isleýän bolsaňyz, PlayTiff ýutub kanalyna gelip bilersiňiz. Her hepdäniň altynjy, ýedinji güni, ýop twoýu, çykar biziň-de. Çykarypsyňda! Her hepdäniň altynjy, ýedinji güni ýigitler bolýandyr efirimiz. Türkiýäň saat bilen on otuzda. Ýok, Türkmenistanyň saat bilen on otuzda, Türkiýäň saat bilen ýigrimi otuzda. Zdrastuyte, zdrastuyte, zdrastuyte. Gir, gir, gir, gir, gir, gir. Hiç zat etmeli däl häzir. Kompýutere eliňi urmaly däl. Hudaýjan giräýsin diýip, duwa-dileg etmeli diňe.

Baran ýumruk lakaýdan Diablo. Maşyn bazar edaý agam elim döwük diýe. Maşyn bazar indi kepde nesip bolsa. Siz kim dostlar? Şeýdip gatap galandan ýigitler oýnak galyň Playtech YouTube kanalyna gelip bilersiňiz her hepdäň altynjy ýedinji günleri türkiýäň sady bilen ýigrimi otuz türkmen sady bilen ýigrimi iki otuzda efirlerimiz bardyr.

Türkmen Türkmen Türkmen Türkmen Türkmen Türkmen Bam Türkmen Hamra maşyn ezde Hamra nabin ezde Eagle samuray ezde 24 alone bärde bir nomeriňi berseňiz ya agam Oğuzhan görüp beräýdedi Ses aç brat sögüşýälermi. Bile oýnaýbersin ýigitler. Bile oýnaň, bile oýnamaň maňa bildiren ýeri ýok. Öldüriň, zat ediň, top bir alyň. Boldy. Itagam soňra galmaýar bile oýnaýanlar. bir adam almaly, bir adam. Tagan Danat uğrattı uğrattı yani Danat uğradı şalam oynasa da. Dropçikler nerede var? Şunu göreli. Ýöne bu başga birine başga birine ýar bolarmyka? Şony görjek-dä. AVM Groza, ýolki-pa, ýa başga birine ýar bolýar bu. Bu ýene başga birine ýar bolýar. Waý, waý, waý. Dura, bu çaran başga, alan başga bolýar-a. Eagle, eagle, eagle, al, al, al, al, al, eagle, sraz al.

Şeý diýmeli. Tommy, janyňy bas. Eagle, Eagle, Eagle, Eagle, Eagle, Eagle. Ramazan mübärek patsany. Size iň uly aýtjak zadym. MK bärdeden MK ba. Bro Meýlis geldi. Sumkasynam tapypdyr. Waleýkim salam, waleýkim salam, waleýkim salam. Hoş geldiňiz, sapa getirdiňiz. Patsany, bu günki oýnumyzyň sponsory Flair Ganjyň sponsory Şirmämmet Gylyjewdir. Şirmämmet Gylyjew, sagja bol bratkam, sponsorçylygyň üçin. Dostum sen hem sponsor bolmak isteýän bolsaň çatymyza gelýän kiçik uuuh bular ara bir birinden köp drop aljaklar kim aldy mkba bir sany mkba oý onam ezdiler al al al al al hemra aa gruplaşyp ýörler eşşek Dostum sen hem sponsor bolmak isteýän bolsaň 6-njy 7-nji günler efirlerimize gelip çatymyzda kiçik harplar bilen donat diýip ýazyp bilersiň donatda ugradyp bilersiň şo ýerde çykan sylka basyp näçe podderžka etmek isteýän bolsaň Her hepde bir iki adam sponsor bolýar Allah razy olsun hemmäňize bu hepdäň sponsory Şirmamet Gylyjowdyr we bu maşynam şolaryň saýasynda ýarylja kopleti Gruplaşmaň Twary diýerä motorda geçip barýa Bro Melis Bro Melise ýar etmedilerä ony Tak tak tak tak uçup ýöräne hä bu uçup ýörä. Tommy, yza geç benziniňi ur, urup ýetişýäň, yza geçip benzin urup ýetişýäň, yza geçip energiýa urup ýetişýäň. Bilmeýänler bar bolsa bilip galyň ýigitler, şo uçup ýörsüňiz-ä, ýokarraga geçýäňiz, ýokarrak, köp ýokaram däl. Yza geçýäňiz, janyňyzy urýaňyz, energiýa, benzin, ýöne birini ýetip ýetişýäňiz. Soň ýene motor öçýärden aşak gidip başlaýar. Jonini ezdiler. Jonini ezdiler. Gaty gowy äzer diňe. Ştaýny göreli.

Hamra erkek emes eý barady. Ana binam boldy. Maşyn bilen ezdimi Hamra. Anuşkany kowalap barylar. Anuşka gyzdyr bilişiňiz ýaly urmaň muňa. Gatam sögmäň aglaýar soň gaty sögseňiz. Ýa gaty gygyrsaňyz aýtsaňyz gyzdyr. Aýnje gürleşmeli. Anuşka öldüreýin seni diýiň geçiňden öldüriň. Maşyndan gaçyp barýar öňüne aruşaly biri çykarmyka munyň. Agam tm myrady görkezäýdä segsen ikä geç brat diýe brat mrfy görkezäýdä ok segsen ikide dur şu wagt PUBG ýigrimi dördi seven zonadan öldi fly fury tm furam ýençdiler mana sag tarapdan görýän bolsaňyz atlaryny aýt görkez tudimsdimdiň bul ne Tm haramzada i bagide daçany kowlap barýar ha ula. Drowa baralan drowa. Aldylarmy? Wolnik wepa. Wolnik wepa, Wolnik wepa ezdi, ýardy, ençdi. Hany sen kim öldürjek bolarsan görelen. Ýigitler, ýanki al ýerde, uy, Eagle, Anorana elde, AVM-de. Ýanki al ýerde zady görkeziň, eee, sanyny aýdyň, görkezjek.

Altmyş ikini goýaly. Hamra graza bilen alyp ýaty. Dogsan ýedi hiç kim ýok. Adam ýok ýanynda. Segsen üç. Tak tak ondan öňe görkezäý toçny bir müň dokuz ýüz dogsan ýedi. Toçny bir müň dokuz ýüz dogsan ýedi. Boldy görkezeýin. Bular näme faýtlajak kän bular. Ölüpdir alo. Toçning ölüpdir. Zonanyň daşyna gidip barýar abi, ýero.

Ýekeje minut ýekeje minut ýenişjek bolýa bu. Merdan Hanlyýew ýa Hallyýewmi? Geçdiň geçdiň geçdiň geçdiň geçdiň. Atyp bilmedi. Prawan görkezdi. Prawan görkezdi. Oy, onda da bar ekeni. Hiç kim atyp bilmedi ya bu. Hiç kim atyp bilmedi. Tak tak tak tak tak altmyş sekiz görkezdi altmyş sekiz altmyş sekiz şu taýlarda bir faýt gidipdi bu ýigitler dropçikler muropçikler geloty Levinhony ýeňşdiler oý devil maçinini avm bilen aldy. Nur haftan barar ruz alypdyr. Näme etjek bolýaka? Nädip atjak bolýaka şuna? Bana begada aylanıp yörmü diye bilmedim. Näme etjek welin şuny göresim gelýädä. Elinde AVM bar. Oý aldyň aldyň aldyň aldyň aldyň aldyň. Geç yza yza geç yza. Durman gitdi. Kowalap öldürip ýatyrlar ha bular ow. Akif görkezäýdä. Bro milisi goýaý. Bro milis ana entäp ýör bro milis bärde. Hamra birini aýyrdy. Akif nirde? Nice Eagle aýyrdy. Flare çarypdyr biri bärde. M iki ýüz kyrk dokuz ýokmy blin? M iki ýüz kyrk dokuz alsalar. Hemra gel hem. Oba! Tintunanyň çintunasy. Ay ay. Ay ay ay ay. Aldyň aldyň aldyň arujan al git dana. Şonça bardyň ýanyna. Bro Melis

Men häzir eýleki telefondan girdim-ä, men özümkiden. Şondan spesialny çykam ýok, eger kompýuter açyk goýberen ýagdaýym top bir kimligini görmek üçin-dä.
Not bad. Serdar SUV ic bokaýda jyn gurap gitdi alt çizgi papys. Ne to düşündiler ony Serdar Switch bokurdaň gura kitdi diýe. Bokur jaka jaka jaka diýer alo sähne ýalňyş okýar alo.

Ki bular gruplaşdymy? Ýo. Girip bilmän dura bular. Aruja swa ikisinde. Ay siz raşlan wagtyňyzdan bir-biriňizi öldürme ihtimalyňyz köp ki. Minus 1. Minus 1 normalno. Normalny minus bir. Akyýew bärde ýigrimi alty eken Akyýew. Sen zona öldüň. Gapynam özüň açmaly-a bärde. öldüň öldüň. Öldüň öldüň öldüň öldüň. Tak tak tak. Akif'i goýun diýipdiňiz dogrudan. Akif öldümi? Gidek, gidek, gel gidek diýip otyrmy bu? Suwuň ýanynda. Tak, fight gitdi aňarda. Otuz bir adam bar. Şiir Mehmet brat rap alıp beräýe Ramazan aýynda sogap işi ýedersiň. Oo Enes Kerim. AVM bilen ýatyrdy. Bay bay bay bay bay. Şiir Mehmet erkek ol sen şeýdip türkmenlere kömek berjek boluň. Meniň wiza kartym Ýok bolany üçin donat edip bilemok diýip. Sagja boluň ýigitler donat etýänler poddežka berýänler goldaw berýänler Şirmammet ýaly dowşaglarymyz şu taýdan salam bolsun. Şu taýda bular sögüşip otymy söýüşip otymy bir biriniň maşynyna münüp üç adam ow üç adam Segsen iki brat segsen iki brat gördük ony segsen ikini köp gördük Ölmedim o äle

Siz öldürmez diýeňiz mende grazasy bar amynyň oý. Annuşka at başlada git. Oy oy oy oy oy Kerim. Aldın mı Kerim? E, zona kurtarıptır ha. 24 adam var zona kurtaran akta. Zona kurtarması hiç tat değil. Az ortadan yer alıp can alıp top bir almak. Oy oy oy oy oy. Biri BTR'da aylanpıyor. Döze şatlık. Şatlyk sen zonaň içine gir iýip otur, janyňy bas iýip otur ör. Saňa ok ýitirip bilmeýler da. Munda näme etmeli bilýäňizmi ýitler? Munda näme etmeli? Munda şuny ýa BTR çagyrýaňyz. Bir 8 sanam kitdiňiz bolýa. 6 sanam adrenalin energiýaňyz. Zonaň ortasyna geçip oturýaňyz. Ýa hiç kim ýok wagtynda. Şu wagt hiç kim ýok-a. Oklaram az galdy adamlaryň. At, siz atsa ýetişmeýäs-ä. Beýleki adamlary öldürip. Orta geçip BTR-iň içinde jan basyp, keýp edip, topbara geçjegiňiz. Alyň size taktika, flair ganjyk ta kontentimiziň. Salam aleýkum brat, barmy ýene lobby? Lobby bar ýene, lobby hökman ederis.

Ow ýee diýip. Wasýok nirelä sen türkmençe gürlä gaýrat et düşünemok diliňe diýip. Ýusup beý türkmençe gürlä otyryn başga näl türkmençe gürläýin. Türkmeniň başga haýsy dilinde gürläýin aýdaý aýt aýt. Danatyň üçin saja bol. Köp köp sagbol. Dyza şatlyk bo geç orta. Jan bas oturyber indi. Jan bas oturyber. Liwik açsaňam bir gezek e, ýetişmeýäs ýigitler. 171 adam bar efirde ýigitler. Laýk basman, agza bolman YouTube kanalymyza, agza bolman dostlaryňyz çağırman ýatdan çykarman. Her hepdäniň 6-njy, 7-nji günleri Türkmenistan saat akşam saat 22:30-da Türk Türkiýe saat bilen 20:30-da bolýandyr efirlerimiz gatnaşyp bilersiňiz. Ve çao maht mahtymo diýem, mahtymdo diýemi hemme kim öldürip geçdi. Şular ýaly efirlere gatnaşmak isleýän bolsaňyz, şular ýaly kontentlere sponsor bolmak isleýän bolsaňyz, donat ýazyp çatymyzda on dollar ugradyp, hepdelik sponsor bolup bilersiňiz ýigitler. Bu zadymyzyň kontentimiziň döredijisi, sponsory kim? Şirmamet Gylyjow. Saňa Hudaýdan köp köp sag bolsun aýtýas. Suka. Birini aýyrdy. Düşüp düşüp aýryp ýatyr-a. Zonadan öň aýryp ýatyr-a. Dizi şatlyk goýa, dizi şatlyk aldy. Meň pikirimçe dizi şatlyk aldy. Kelle mugt berilmeýär, ýöne akyl mugt berilýär ha. Paýlandan wagt şu taýda bolsaňyz öyle. Agam ýene bir sapar oýnar şun ýaly ucesiz diý.

We şular ya zat baitler. BTRda biri bar bolsa duşmanyň BTRine minip bolmaýar. A ýerde. Ýumruklap ýörse. Uýy. Bize şatlygyň biterine minseň utýaň de. Dizi şatlygyň biterine minip bolmaýar. o bitere diňe bir adam minip bolýar we jan basyp başladylar. Daway daway daway haýsy ýeňiji olar? Haýsy ýeňiji olar? Hemme kim janda. Hemme kim janda. Şatlyk geçişdi. Ay. Aaayyy gaty gowy gaty gowy gaty gowy gaty gowy DZ Şatlyk eýýäm bu geçen gezek Royal Pass utdy dogry däm geçen gezek Royal Pass utdy bu gez jan basyp maşyn bazarda Royal Pass utdy bu gezek üç ýüz ýigrimi bäş UC-ni utdy tüweleme göz degmesin killer göl çam akdyp on iki kill üç kill üç kill üç kill

Bu hepdäniň ýedinji günüň ýeňijisi Flair Ganjik kontentiniň ýeňijisi DZ Şatlykdyr bu doga tolanymyza ucesini bereli. Ses barmy Şatlyk? Essalawmaleýkum Waleýkim salam Gowymy adelen janyň sagmy? Gowy daýy şükür gowymyň? Ýa man eşşegeý sen a BTR minip keýp etdiň o taýda.
Eý o da men sen allaý bir çagyrypdyň şonam gaýtmaň. Onam ogurlap gaýtdyňmy? Haý. Ha bol. Malades eý. Hiç kimiň kellesine gelmedik zady edipsiň eý tüpelem göz degmesin. Şony çagyrtdy şony minip gaýt. Maşyn bazarda dostlar görüşüňiz ýaly deze şatlyk bir royal pass alypsyň dogry dämi şatlyk? Ucen barmy inim? Uje kyrk baş bor men özümde. Näçe bar? Kyrk UC bar. Kyrk UC şony skrinşot et diýeň maňa instagramdan ugrat diýeň dogry däm. Dezzer Şatlyk. Bäş ýüz ýetmiş üç, ýedi ýüz on sekiz, nol bäş, otuz akaunt aýdyny kopýaladym. Malades tüweleme göz degmesin. Ýeňiji bolduň inim. Ujeňäm ugratdym. Bardymy?
Hawa geldi. Näçe geldi? Üç ýüz altmyş dört boldy.

Bir aý bolmanka müň ýüzi gazandy ýigitler. Siz hem gatnaşmak isleýän bolsaňyz şular ýaly globilere gatnaşyp bilersiňiz. Şatlyk, aýtmak islediň zadyň barmy? Ýüz elli adam seni görüp otyr. Boldy sagja bol agam şu pyýadasda geçireň üçin. Bolýa bolýa.
Çatdakylara aýtmak islediň zadyň barmy? Botlar oýnamany öwreniň zat Batyja kän. Ýokda ýok sag bolsun köp köp. Sag bolsun köp köp. Piýrmämmede-de sag bolsun aýdyň. Şular ýaly oýnap bilmedikleriniň sebäbinden men UC gazanýan diýemiň.
Eýýäm.
Boldy Eýýäm. bratkam. Boldy inim. Saglygyň saman. Udaçi. Gar- Görüşýänçä. Hadi, sag ol. Özüňe hoş seret. Çao. Bay bay.